yesu ve nɔ be elɔ̃ wo nyagbɔ la kpɔ ale yike ne le ɖa kpɔ nu yike me ne to le tsi nu wi ɖekɛ va yi ɖa Dzinu gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia, enelia, atɔ̃lia, adelia, adrelia, enyilia, asiekelia, ewolia, wui ɖekɛ yi ke me nenɔ va yi. Kpɔ nuwo katã me nenɔ ɖa. Mia da kpe na aƒetɔ la la. Elabe enye dziɖula le nuwo katã me. Ahomuo tu.

da ɖe dzinu yeye ma yi ke nye dzinu wuevelia medzi magblɔna be aƒetɔ ƒe asi le dzi o medzi magblɔ naneke magado ŋɔdzi o medzi magblɔ be naneke magaƒo aƒu anyi o medzi magblɔ be ŋusẽ yeye le asi o medzi magblɔ yayra mee nenye eya ta le zɔya ma

ŋɔliyɔlawo ya, mamiwo ya, voduwo ya, dzokatɔwo ya, adzeawo ya, ŋutsu dzewo ya, nyɔnu dzewo ya. Nu ka ƒomevi? Nu ka ale wòada ɖi? Nu ka be atɔtɔ dome? Mebe naneke o la, le ɣea te naneke o la, le vevitsi la te naneke o la, medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta. be yeawɔe ƒe nu sɔ eya ƒe amenuveve, eya ƒe ŋutikɔkɔe, eyi ke nɔa ame dzi hena dɔdɔdɔ va ne ge ɖe woagbe me le ezã ya me. Mebe le fɔfɔ ya me, mavɔ̃ futɔwo ƒe anyanyra o la.

Ŋusẽ aɖeke makɔ o aha. Me blibo ɖe alẽvi la ƒe ʋu me ha. Yesu ƒe gbɔgbɔ nenɔ dziwò ha. Eyi ke nèle dzronyigba dzi. Medo gbe ɖa be eme nanyo na wò ha. Eyi nèle dzronyigba dzi. Medo gbe ɖa be ŋutifafa nexɔ anyi nɔ ha. Eyi nèle dzronyigba dzi. Nu dzedzi na mo ne dze aƒe nɔ ha. Alɔnu yeyewo kple wò asiwo le dzi ne ameha. Axɔ nu yeyewo le dzi ne ameha.

Mebe Aƒetɔ ɖe vevesesewo katã ɖa. Edzidzemekpɔkpɔe nye tɔ. Mebe wò dzidzeme le Aƒetɔ la me la. Dzidzemekpɔkpɔe nye tɔ le Aƒetɔ la me. Ame si ke yra, ame si ke wɔa, enya nu ke nyoa. Eya ta nu yeye wòhe va. Nu yeye ma nexɔ anyi nɔ. Nu yeye kokɔ va. Netsɔ dziɖuɖu va na wò. Nu yeye mae ko he va. nekɔ agbe na wò la, medo gbe ɖa ɖe tawò le Yesu ƒe ŋkɔ me be Aƒetɔ ƒe kekeli ɖeɖe ko nekpɔ gome le wò agbe me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la, mebe ame si mɔ be nànye eye ko nye ge nàla, ame ɖeke maxɔ wò ame nyenye tso le asi wò ha. Mebe womaxɔ wò ame nyenye tso le asi wò la, elabe Mawu wɔ ɖoɖo tɔxɛ ɖe wò agbe ŋu. Medo gbe ɖa be yi ke mekpɔ mlɔƒea mlɔa, mebe akpɔ mlɔƒea mlɔ la, ewɔ yi ke mele dɔ wɔm o ɖe, akpɔ dɔ awɔ la, elabe Mawu ɖe gbe, nukunu ƒe fia ɖe gbe, dzilula ƒe fia ɖe gbe, ŋutikɔkɔe ƒe fia ɖe gbe, dɔwɔƒe nesɔ asi o, wò kesinɔnuwo negbɔ va. Naneke maƒo ƒu anyi o le ha. Naneke maxɔ nu le asi o le ha. Ame si ke Mawu be nanye ha, eye anye ke nala ha. Mebe wò kplɔla nyenye nesu asi o le ha. Mebe wò ɖɔkita zuzu nesu asi o le ha. Wò lɔya zuzu nesu asi o le ha. Wò ŋutifafa nege ɖe wò agbe me le ha. Wò yayra nege ɖe wò agbe me le ha. Mebe aƒetɔ be anye tsitsa ye nye ge nala le ha. ame yi ke be nànye gatɔ yi ko nànye la ebe nànye dɔyɔla yi ko nànye la ebe nànye ambasada yi ko nànye la ebe nàne nunɔla yi ko nànye la o oh, medo gbe ɖa ɖe wò agbe ta be eya ŋutɔ natsɔ nu nyuiwo ne ge ɖe wò aƒe me eye wòatrɔ wò ŋuti nya Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ƒome megakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò ha. Ƒome gbɔgbɔ mawo, womegakpɔ ŋusẽ ɖe wò agbe dzi le dziwò ya me o. Mebe futɔ mawo, womegakpɔ ŋusẽ ɖe wò agbe dzi le dziwò ya me o. Yayra nedze gbɔ o. Anye godo la, anye godo la, ame yi gbɔ ɖe alɔ wo nya gbɔ la. Ame le wo nyam le eƒe agbe ma trɔ lɔ wo nya la. Eme ne nyo nɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wo yra wo nɔvi. Eme ne nyo nɔ la ƒe tɔ la me. Xɔ nyonyo sia. Me be dzi ne ne xe yayra gbogbo va. Ne xe ame nu veve gbogbo va. Ewɔ ma vɔ le wɔ zɔ me na wo. Ebli ma vɔ le bli va dzi o. Ega ma vɔ le gadze ɖe ƒo. Tsi ma vɔ le tsi dzɔ ƒo. Xɔ kesinɔtɔ be kesinɔtɔ nye nya. Me do gbe ɖa be lãme sɔ na nye tɔ. Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, ne do goa, wo ne yra o la, ne gbɔa yayra le dziwò, ne mɔa nye yayra le dziwò, ne fɔa yayra le dziwò, fi sia fi ke nanɔ yayra le dziwò. Ame nu veve na li ke o. Le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Jesus. Amen. Hmm, si mawu be manye. Ya koe manye. Hey! Akpe na Kristo. Baba wo yɛrɛ la aƒetɔ la me. Amen.